Du'aa keeram Yesuus du'aa keera. Du'aa keeram Yesuus du'aa keera. Du'aa Yeroo baay'ee faarfattoonni beekumsa macaafa qulqulluu hin qaban jedhu namoonni waan ta'eef Isa kanaafan sii kaase gaaffii kana. Mee wal qabsiistee ayyaana kana wajjin wal qabsiistee akkamitti kaasta isa kana? Faarfannoonni tokko tokko utuu maqaa Yesuusiin keessatti hin dhaga'in kan dhuman jiraachuu danda'u. Jeedaloo yeedaleessuutiin yookaan walaloo barreessuutiin qofa malee Macaafa Qulqulluu keessaa hin ba'uun komii namoota baay'eedha. Nun immoo Macaafa Qulqulluu dubbisnee, Kitaaba Qulqulluu kana dubbisneetu ergaa Waaqayyoo keessa keenya egaa walaleessinee, yeedaleessinee, qooqa itti daballee mi'eessinee, urgeessinee gurra saba kana biraan geenya. Kana irraa kan hafe ani akka ilaalcha kootiitti jechuu dha. Faarfannaan mataan isaa Macaafa anaaf. Mee ayyaanni kun immoo ayyaana Macaafa Qulqulluu wajjin wal qabatee dha. Maaliif du'a du'ee du'aa ka'uun Gooftaa Yesuus Kiristoos achi dhufa aadaa sababeeffatee dhufe miti. Waan Macaafa irra jiru dha. Mee isa kana akkamitti ibsita ati? Seenaan du'ee du'a moo'ee ka'ee go du'a moo'ee ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kun guutummaa faarfannaa keenyaati. Keessa geshinee faarfannu utuu hin ta'iin guutummaa isaa faarfachuutu nurra jira. Sababiin isaa immoo dubbiin fannoo nuuf lafee dugdaadha. Kiristaanotaaf lafee dugdaadha, faarfattootaaf, seexanni akka duwwaatti kan hafe koo du'a moo'ee ka'uu Yesuusiitidha. Kun kiristaanotaaf, tajaajiltoota wajjin adda ba'ee ilaalamuu hin qabu hojiin fannoo kun jechuudha. Namoota hiika ayyaana kanaa otoo hin beekin ayyaaneffataniifoo dhaamsi kee maayini? Otoo hojii fannoo Kiristoos kana osoo hin beekin namni mulluu nyaataaf mulluu kan nyaatan, namni waldaa dhaqaaf waldaa kan dhaqaniif ergaa ani qabu gara fayyinaa dhufaniin jedha. Namooti hin fayyine. Hiikama, hiika fannoo hin beektu jechuun hin fayyine jechuudha gabaabaatti. Ilaalcha isaan hawaasni isaa ta'u amantoonni keenya hawaasuma keenya walumaa galatti warra Waaqayyoon beekanis warri hin beeknes Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii warri jiran warri hin taanes ilaalcha isaan faarfattootaaf qaban wal bukkee qabii makaasini. Power faarfannaa faarfattooti qaban waldaan kiristaanaa hin argin jirti. Waldaa kiristaanaa jalaa kan miliqe faarfannaa fa- faarfattootaaf faarfannaa qaba jechuudha. Eh, hin qeeqamu malee hin qeeqamu malee Hin gorfaman. hin gorfaman Mm. akka qeeqamaa jirtu beektaa akka uummanni si qeequu beektaa akka namni si qeeqaa jiru ofirratti beektaati Nam baay'een beeka. Akka jettee? Ani baay'een beeka.
Baay'ee maddi nurratti haasa'u keenyaaf amantoota nu isaan tajaajiludha. walumaa gala